Dumelang gape bagaetsho, se ke lenaneo la Bua Setswana se se monate, lenaneo la moitse le re le tlisetsang batho ba botlhokwa, batho ba ba tshamakang karolo e tona mo puong ya rona ya Setswana. Ke na le rre wa rona fa o tla ikaa jaaka ke tlwaetse gore ga ke nke ke rata gore ke kae batho ba ba re etelang. dumela rra dumela rre kgosimane le kae right re te le kae rra re teng ee ee re ka kwano re gorogile ee re tsogile ebile re bone ngwaga o mošwa thata re mo itumeletse ka dipula tse dintle ka dipula tse dintle o itse balemirui ba itumetse no re tshekatsheka fela le tshekatsheka fela le mabela le nna mabela ee, ra kokoroga yaka basimane ba ba hurutse tanki ee.
jaanong re seke ra senya nako um ke batla fela gore o itlhalosetse barati le balatedi ba bua setswana se se monate gore rre ke mang ee barati le balatedi ke a leboga ke a leboga nna ke mosimane wa mohurutshe mme ka tsalo ke mokgatlha ke mokgatlha morwa ko bua mphela morwana ke di a fata mo go tileng kolopa mokgatlha ka kodi o tlo bone go tlola ga mokgatlha mokgatlha a tlola ba anye dike tsa tlhaga mo ba ko buang phela ee ngwana a tshabe thokwana to ke a tle kere ke a tle kere ga motho a a ikaa a itlhalosa a tlhalosetsa lefatshe gore ke mang ke a tle ke je monate ga ga ipoka ke ga ipoka yana o itse tota gore re o o tla mmatlela kae ko kgotlheng ya ga ramang tsatsi le go teng nya ga ayo morwa moetse morwa mokgolela morwa mokgolela nna ga ke ntse jaana ka tsalo ke mosimane wa fale ke mosimane wa ra kgosimane mme tota ke moseane ke setlogolo sa matebele a mantshonyana sa bora mesega wa maitsukula a kanabe
ga o kgakala boramesega ke batho batho ba poko rraetso Ee. ke batho ba poko oh motho o ba itseng Ee, sentle ko ee, wena ee. no ke mosimane wa wa mohurutshi ke ts- ke ke tsalwa ke bakgatlha ke mokgatlha ka mokgatlha ee ke golela teng mo lehurutshi kwa gae ku- ke kwa serake ee ka seja konyana ra re drifontein ka seburu ka seburu drifontein motswa ga kgosi moilwa ke ko ke goletseng teng koo ke tsene sekolo teng ko ko mhm. mokgola primary ee re rutwa ke principal e nngwe ya nne e rata setswana le one ee e re ga o tsamaya le mosimane o tsamaye o kano tse sehuba o etse mokoko o jele mo mela A nna we.
e le teachera phete ga nne ke le ko nne ke tla ja monate ke rra ee ke goletse ko re tsena sekolo go le monate re mhm. tshameka metshameko yotlhe le barutabana ba tshameka le rona ba tshameka kgwele ya dinao mme ko gae thata tiro ya rona re le basimanyana ne le ya go disa dikgomo ke di rata ee. ke di rata ke di taya maina le go disa dipodi ee le tiro ya rona ee. fa go ntse jaana pula ena go lengwa mm. re ya masimo re ya masimo re feta re ja merogo ka go farologana ee bo lešwe bo thepe re re ja ke ka moo ke ka moo rre o bagaetsho le bona o ka re e sentsane e le mosha jaana ee. ke merogo eo ke merogo eo ke merogo eo ee le dingwaga ke tsheletse dingwaga tse masome a marataro ka kwa yeses ee wa bona ke sone se ba bangwe ba tlo ba re mme mongwe wa wa badisa wa lepodisa itela re gote a re kganetse go gongwe ko mma batho kwana ee. ba re kana ke na le rre legodi kilo a re no fa go tsena bagolo ba ba ba ba ko godimo ga dingwaga tse somo a ba ee.
a go lebelela ra re ke mosimanyana la raketsa ra ema fo sebaka la raketsa a bogolo ke sa ke sa go nyatse ra o ntshe o ntshe lekwalo itshupo lekwalo itshupo ka le ntsha sa la tlhame ka no ke merogo e ne re ja e le metshameko e ne re e tshameka ele ee ne re ikilela ne re sa batle gore re re atamele le dijo tsa bagolo Ehe. Eh, le dijo tsa bagolo kampo dino tsa bagolo Tsa bagolo. jaaka o fitlhela bojalwa neng go dirwa bojalwa ja setswana Ee. mme bana re sa bonwe le sa bonwe ga ga e le sengwe le tla neelwa mogetlo go Eh, re ja mogetlo fela jaaka o itse mogetlo o Ee. o alafadiso ee, le barutegi ba supile jalo gore mo momela kampo mabele ee. a na le go gongwe fa alafang ee, teng batswana ne ba go alafa le ga nne o lwala o ne o lwala thata o ne o bolwawa ke mokwana mm. fa o ka re o tla sentle jaanong o neelwa bojalwanyana jo ka kopi jona wa bore wa bone dijo ne di gana jone bo a go tsena wa bona dilo tse dintle Ee, e ne e le dilo tse di re alafang re alafiwa mo kwana go tlhakangwa dithokolo kwana le le mosetlho bomogolo ba go gata mosetlho o ba tlhabileng o ke one o ntshiwa O n- ka go apeiwa le dithokolo fana o nwa gore mokwana o fole Ee. mme ga o ka batlisisa tota wa batlisisa ka mokgwa wa se-science wa o tshela e le gore go na le kalafi teng e fela teng foo ee le godile monate ee le godile monate pula e sa re lwatse a pula e tla yana re tswa ko moraka e tlhaga e re nnela fela ga re tsena re feta re ora mollo a dikgong le tsone dikgong tse ne di tlhophiwa mm. go sa orolego lengwe le lengwe jaaka gompiejana ee.
go te bana ba tshwere ke di-asma bana ba hube ee, ne e le ee, dilo tse le go lla mosu re itse go le go lla mosu le makwati a teng le ga ngwana ke tloga ke go ruta ke go ruta bola ee ke tloga ke go ruta bola ka gore ee. bane ba gompieno ano ko le itshegela mogodu ka fo mmotong gone ee, le fa
ngwana mmagwe nna ile kwa ko ko seborogo kwana ile go selasela mm. mm. re setse le ngwana a gagwe fano le ka rutiwa ke mosadimogolo o mongwe motona wa borakallo mosadimogolo a rapule mara setswana mm. ee o ne o tsaya ha magwe ko a di dira ngwana fana wa rathega fa ee. ee, ga go builwa ngwana motsadi a boa ko kwa ileng go rwalela teng kwana ngwana a re wa mo itumela bona gore motsadi ona o na le bolwetse ngwana ona wa go botshela ngwana go botshela ngwana and o se tsaya motshetse ka gore go ntse go go supega dilo ntse di diragala supega mo ngwaneng gore ngwana o a rathega ba go tseiwa lekwati le letona la la mosu tlhaka ngwaneng ga nka je ka tlhalosa nya o tla o tla tlhalosa tsitsi le lengwe bagolo ba tseo batlang go
ntshe khomo ke ntse gomo
um nya le ikutlwetse bagaetsho ne ke re ga ke tle go go bua thata le rre legodi um ke ratile ka mokgwa a ke tla reng ka lereo la seeng a introduceng ka teng a itlhalosang ka teng itlhagiso o nnile O nnile ka sekgwa ba re modest ke gore o ipeetsenyana fa tlase fale jaanong e rile a a ntse a thathologa ke solofela le lemogile gore o thathologile ka setswana se se senang se se sa pekanngwang se se senang bana ba phefo mm, mm. jaanong go raya gore nna bagaetsho ke le bolelela gore golofa ke na le ngaka ya setswana ya dibuka tota tsa setswana e seng e seng tse e seng kgaraga ee mme ko ra tlo- ra tlo re leke maka maruto ka kgomo Ee. ra tlo re re leke Re leke. nya o bua nnete le dibuka ke tse ke di ke di kwadile ee Mm.
jaanong re legodi Masters, re le godi ba gaetsho mm. ke ngaka ya dibuka tsa setswana mm. ke ngaka e kwadileng dibuka tsa setswana mm. mme re legodi o tla re tlhalosetsa fela gore jaaka se tsa kaile gore o goletse ko driefonteine um eh, marematlou ko serake go raya gore marematlou le one wa feleditse ko kgotsa a baya go gongwe ee no ne go sena sekolo sa marematlou mme nka leboga thata tota re thusitswe ke gore batsadi ba rona bo ba re agela sekolo sa bogareng mhm. majane middle school e rile ga ke tswa mo mokgola primary school ee. ke be ke ya ko majane primary majane middle school sekolo sa bogareng mhm. nya le teng ko ka rakana le barutabana ba ba nthotloeditseng thata mo setswaneng ee. borre pule mme ba mmitsa se ej ya re o ne a ruta sekgowa mme na itumelela setswana sa me ee. a itumelela le sekgwa le sekgwa sa me ee mme ke a tlo ke makale ga ke ke fa sengwe sa setswana gongwe ke ke buisa buka ya ga rre ntsime mm. a bitsa barutabana ba bangwe ba tla go nthetsa nna ke sa itse gore go diragala go diragala ee a nte mokgwa o teng ka nte mokgwa o teng mokgwa o teng ee. bagolo ka mokgwa ba rotloetsang ngwana ka teng ee, gore ee, ra go bona mme o se ka nna le tlhogo e tona ee thata o se ka wa ithawa re o botlhale go balabala ga ngwana ga se ee jaanong ya re go tloga foo ke ntse ke le ko sekolong sa bogareng ko mmajane ke ne ke ntse ke rotloetsegile tota ka ke rata maboko thata mm. ke rata maboko a setswana le ya sekgowa um go fitlhela yone re pule morutabana wa me a ja monate ga ke a tshwere tota mm. ee bo the burial of sir john mo mara a re tswe mo gona ao ke a sekgowa ne ke rata thata bo a borre ra ditladi ee. ee wa bona bo tauki eo go setse morago e o tla tshaba gore o tla ungwa mo tlhakong sa gago o tla ungwa mo retheng sa gago modimo wa gae oh. ga nke a romolwa ee,
monate wa setswana monate wa setswana ee jaanong ke bala dibuka tsa borre sebone tsa borre raditladi Raditladi. tsa bo dp moroto ke ne ke atlo ke bo bo mokoma ditlhare ne ke atlo ke tse eh temana fela mo mo tsone dibuka tse ka mpo dikwalo tse Mm. eh ke ke ke ke tlotlele ke rulaganyetse morutabana fela jaaka jaaka jaaka e ntse Awa. jaanong ba ja monate mme fela ka simolola ka leka go kwala jaaka boraditladi ditsala tsa me nne di nyatsa ne ke na le tsa lengwe ya ramoleba tsa me yana mme kwalela ka bonako mme gone le mo metshamekong a tshameka kgwele a dinao tshamekela ka bonako re ebile re mmitsa tenten mme ya tlo re re itapolosela re itisitse ka dibuka yana a mpontshe gore o kwalela ka bonako ya ntha re nna ke moraka nna ke ya go nna mokwadi ya dibuka a ntha re gae wena ga o ka tswa ya dikwala bona gore o kwalela ka bonako mme ka simolola ka kgobokanya maboko ke boka ka dimela mm-hmm. ke boka ka leruo ke boka ka batho ke boka batho ba ba ba ba nkgodisitseng sure ee ke ke boka dinonyane ka fo di phelang ka teng ee buka ya me ya ntlha ne ya tsitsibanya professor e s moloto a le ko university college ya botswana mm. gore mothola le ga ile go te re fitlhelwa dibuka tse re ditlhatlhoba re fitlhelwa eh, maina a batho o ke rata go mmona ya re ke fa professor setshedi um pegelo ya teng gore kana professor e s moloto o rata go mpo a nthare gonna yo ke mankge wa setswana le nna ke le professor setshedi ke a mo tshaba ga a kgatlhilwe ke bukagora gore mosimane ko ena o raya gore rona hmm, o mo ratla pudi ee o kgelegetlo o pabala o botlhoko ee o mmabi o mmabi moforogo tlha diatla banna wa bona nako eo ga o ise o fetse le maramatloo ee a re monna o mmabi monna ga o tshware o lesitlwane o tlhaba motho o diatla wa bona bontle bo boka ke fetse ma ke santse ke le ko sekolong sa bogareng ee ya re ke tsena ka gore ne ba re dumelela go ya ko collegeng ke dirile form three ke sena go dira form three ga ke itse gore form three
ke itse gore form four ke grade twelve ee go ra gore form three ke grade eleven kgotsa grade ten or Ee, ke- lega ke grade one, ke grade-
Ee, ke grade ten. ee Ee, ee, ke grade ten Ke grade Ka gore 10. ha ne re re ya ko high school kwane ne re fta re dira grade 11 and grade 12 ne ra two years ne la two years ko high school
kante nne re rutegile ya re ke seta go dira jalo ke be ke ya collegeng batsadi ba nthomela collegeng mme gape tota nne ke ratile le um boruti mhm. kampo mechanic yana ke be ke ya collegeng ya borutabana ga ke tsena ko college ya borutabana ke bontsha morutabana o re rutang setswana gore maboko ke ya ene ke ga a sa itse gore o ka nthusa jang mara a kgatlhegela e be ke bona gore ke ke batle ke batle mo dibukeng ke be ke bona di-publishera batho ba ba phasalatsang ba ba phasalatsang dibuka be ke kgatlhwa ke ba ba di yageren home mm. e nne go na le bo educam le bo di yageren home e be ke romela teng ke kwadile ka letsogo ba di busa ba re e o kwadile ka letsogo mme go monate ba sekaseki ba rona ba re mabokwana monna o a solofetsa monna go fa o tla nna mokwadi ka mantswe a mangwe re ke re sa e amogele Nke be re sa e ka go amogele. ba ba ratileng ka teng tsamaya o tle go kwala o tle go kwala. motlanyo jaanong ka ga o tshwanetse go batla Ee, ke tlalatala lefurutshi le lotlhe ke re go tlangwa kae ka gore hai nyame ka bona motho ko dinokana a tlanya maboko ao ke be ke boa ke a romela ka typewriter ka typewriter hi ke ga professor es eh, moloto ko university college ya botswana a tla leletsa mogolokwane a bare mme a ke la kgatiso le le ntle yeah. ke ga tla mo mafikeng mona buka ya teng e tla mo mafikeng mm. professor setshedi le ena after a eleletsa mogolokwane mm. boradinepe ba simolola go gobokanna ba mpotsa dipotso nne ke le mosimane yana ke sa itse dilo tsene ke le motala kore kgotsa a ke re yanong ga o itse dilo tsa sekgwa wa ipopona fo ke tota ke ba file bong jana ee. boleng jana ke ba araba ka bosimanyana tlhaloganyo ya bosimanyana mm. ya botala ka ba bolelela gore ke simolotse yang ka go kgatlhiwa ke ke utse dibuka tsa borre ra ditladi tsa bo Ee. mo sebone a bona ka tsena mo go tsone ya re go ntse go ntse jaanong ka bona jaanong le barute ba simolola go nthata jaanong bo professor legotlo ba kopa gore ba kwalele Mm. ba kwalelwe ba tlhakanna dibuka le bone tsa maboko tse dingwe di teng fa ke di tshotse fa tshotse. Ee, ke- ke Ya, tshotse re ka nna ra di bona. Ee, ke Re ka tshotse nna ra di dingwe tsa- bona. tsa tsone fana mme le a kgatiso la ntlha ke le rata mo go ga ke a le tsholafana wa bona man ee wa bona ee sebube maloba e ke buke ke e kwadileng ke le nosi ya ya maboko sebube sebube maloba ee e ke e kwadile le professor le ke a mmona gore e na le professor mw legotlo ee ba nna kgosi wa nake kgosi wa nake nake ke lenaka le nne le dirwa le le tswa go bitsa batho ba ba ba ba latlhegileng jaanong ka bokae ne ke ba bitsa ke re boelang boelang kwana boelang kwana a boleng bo bokae ee sebube jone ke bogobe jo bo apeilweng ka ka tlhoa metsi a nama a madila a madila ee bo bo monate ee ee bo monate rona ga ke itse gore rona ra re atle re re ke letlhabego mo mo makeišeneng mo ee. re atle gore ee, letlhabego ke la ke la ding lone e lone ke la ding ee. ao wa bona go go dirwa jalo kana go fa nne ke botsa tsone dipotso tseo ke a itse jaanong
gore jaanong go dirwa ya yaanong ya re ke ke tsweletse jalo yang ba simolola go nkitse erile le ga puso e ntšha ena e tsena mm. ka lalediwa go nna mo commissioneng kampo mo mokgatlhong wa go kwala dibuka tsa thutapuo ra kwala buka ya le re tlhabetse ke na le bomme tsampo o a mo itse o na ruta mole ra e kwala ya thuta puo ya balwa ke mophato wa grade seven le mophato wa grade eight ee ra tswelela jalo ya re ntse re ya yano ra kgaogana ka ditlhopha ba bangwe ba tswelela ka ka tse dingwe ga tswelela dibuka jalo ee yaanong ga go ntse go ya yaanong ee, ra utlwa botlhoko thata yaanong ka gore yaanong um e ka re yaanong basekaseki ba dibuka tsa setswana ba nyelela mhm. jaanong go simolola go tlhagelela dibuka tse dingwe tse di kwadilweng mme di sena Setswana se se tlhololo se se monate se se ka fitlhelelang bana mm. sa ba sa ba ruta sa ba ruta sa ba ruta bona gore fa ke sa sebe ke bua ka pelo e utlwe motlhoko mm. fa go tabogetswe madi fela rona ne re ga re ipoke ee. ne re le bakwadi ba ba tlhotlheleditsweng ke ke tlhago ke tlhago ee, ne re kwala le ga ke simolola go kwala ne ke sa akanye sepe ka ga ka ga madi I'm sure ne go sena le structure mo mo no kwala teng e le gore tota ke batla ke mokwadi ke batla go kwala Go kwala ene ke jaana. sone seo se ke se naganneng Ee, fela ee, se ne ke kwala selo se ke se naganneng fela ke ke sa lebelele gore ga o kwala jaana o tshwanetse gore o bo o kwadile O kwadile jang. Ee. mme gone ne ke ithutile mokgwa mo go bo raditladitladila mokgwa wa go kwala ka ditemana le mokgwa wa go kwala ka segologolo poko ya segologolo e ne e sena ditemana mme go na le fo o kgwang mowa teng le bana e ka re ne ba ka rutiwa poko jalo gore poko ga se go peteketsa fela. O nna le thitokgang e o buang ka yone mm-hmm. fa le o bo ema o kgwa mowa ke teng fo batho ba tsenang ka ka mogolokwanewena o santse o itapolositse o le mmoki mogote wa poko o utlwile ee, go raya gore mogote wa poko ke a tle ke reetse dipoko tsa gagwe basadi bagolo le banna bagolo ba letsa megolokwane le melodi go raya gore o sentse a nna e pagame sentle ee o santse o dudue ga ba duduetsa jaana dikakanyo tse dingwe di a fologelela mo go wena wa bona ee jaanong ke sone se re tsamaileng jalo ka tsa poko gompieko di a reletsa ka gore jaanong bašwa e ka re go ke go tle go kopana mhm. go ye go reediwa go reediwe baboki ba tlhago ba tlhago ee go reediwe baboko baboki ba tlhago go be go nna le thuto gore poko le lentswe la poko mhm. le tsamaisiwa jang segalo jalo morethetho Hmm. Oh, le go ee go kibakibela ga lentswe go tsamaisiwa jang ee ga o peteketse fela go sena mo kgwamo wa teng ee wa tla wa e wa tla wa e tlhalosa monate ee. ga e le gore go na le mongwe o ratang poko go utlwile sentle hmm. mme ne ke re ke a go boela ko kgang ya gore um dikgwetlho tse o kopaneng le tsone mo leetong la gago ga o kwala dibuka ke lefeng o fetsa go bua gore o oh, go botlhoko jang ne um ga batlhotlheledi le le batlhotlhi ba dibuka tsa setswana mm. e se batho ba e leng gore tota lerato la setswana le mo go bone go raya gore ke nngwe ya dikgwetlho tse o lebaganeng le tsone gone anong tse di mm, go utlwisang mm, botlhoko ke tse efeng gape tse o naganang gore di ka siamisiwa tse di go utlwisang botlhoko ee ke gore mo bokwading e ka nna ya poko gongwe ya puka ya padi go na le go na le botshwantshi go na le papiso mm. e leng gore tota motho ga a na le mowa wa wa botlhami kampo wa bokwadi o kgona go lemoga gore ga go te sose e ne e le namane ya tiro ga se gore tota go tseiwa namane e ne e tswa ko sakeng e ne e tswa ee ya go tlhabelwa tiro Ee. go tewa go te so se ne e le tiro e e boitshegang bokete ee wa bona namane ke sone selo se se tsalwang se ntse se le se le setona ee ga e le tse dingwe bo potsanyane bo phala di tsalwa di le dinnye mme fela ga se le gore no ne e le namane e tona ya tiro batho ba itse gore tiro e ne e boitshega e ne le tiro e tona tota go na le botshwantsi mm. mo pokong ga se puo fela puo ya metlha ke sone se ba bangwe ba e bitsang maina mafatsho mm. ke sone se ba bangwe ba e bitsang pele ko tshimogong poko ne e bidiwa leina ee. ko gore ne o ipolela ka yone yaka o tlolekisiwa ee ke simolola ke morwa kere ke morwa kobu a mphela morwana kedi a fata ee, ee. morwa kobua morwa mokgolela morwa moetse moetse le ribega thupa mm. wa bona gore ke biditse dikgotha tsa getso maina a getso a tlhomagana le ga motho a lefale wa go kgona go utlwa gore ee eh, eh. motho o ke a ra mokgolela Ehe. motho o ke a ra moetse mona motho o ke a ra kobueng mona ee motho o ke morwa monakedi ee baboki go raya gore ba tshwanetse ba ba tle ko go wena o ba tlhatlhelele le bakwadi o tle ba tle ko go wena o ba tlhatlhelele ba tle ba kgone go itse gore dilo tse

ya ya ma ya mafo ya- ya mafoko foo Mm. ee ya ka ga o ka ga o tle gore letsatsi le lengwe o tle gore tsatsi lengwe wa bona o setse o O o setse- tlogetse sengwe o tlogetse ga o sengwe. dire gore motho o o mmokelang kampo o mo tlotlelang a- a thulamele o ja monate go go reetsa go ya go- go go ya ko pele Go ya ko wa pele. bona ee. nya ee. a utlwetse um eh, bagaetso ke re wa bona le ko mabokong a bokgosi a bokgosi moilwa ga ga ba ipoka motho a re ga ke a tsala ngwana ke tsetse le dingwe le dingwe le le maoto a diphatsa mm, tlhokotsa maoto re tla tlhabana tšhaba ke tse di ja dikgonere wa reetsa wa wa utlwa gore le nna ke Wa- ke- wa ke- bona ke gore- ba tsebe a ba go gorosa wena o mo reeditse a ba go gorosa gore tota ke bomang ba ba re jang a ba re tšhaba ke kontle le mooketsi ke Banna. bone tšhaba se se lwang le le moilwa fana ee ka mone ke bone tšhaba se se se se timang moilwa fana wa bona tanki ee a re ga ke a tsela ledimo ke tsetse ngwana ke tsetse sefaratlhatsa ke tsetse ledimo le le maoto a diphatsa tlhoko tsa maoto re tla tlhabana tšhaba ke tse di ja di ikgone go buiwa ka tsone ee, tšhaba tšhaba ke konte o bua ka bora ngwana a gagwe le borra tšhaba ke konte le mooki ga re ba batlele gope ee. ee se batlelwa kafa ba nna ee, we se jwang sa mediwang se mediwang se metswa ka dina jabe wa bona go go ntle ee. monate wa setso monate wa setswana ba gaetse um mm, mm, mm. jaanong re legodi a be o iphitlhela o le mokana o nna ngaka ya setswana ke nna motlotlo gore a be ke na le wena fa gompieno ka ntlha ya gore Le ga o ka batla mo mafaratlhatlheng wa batla Rre Legodi, ya go go ntshetsa mo mafaratlhatlheng gore ke motho wa ntlha ko Unisa ka PHD ya Setswana. Tsela eo yone e ne e ntse jang? e bile maitlhomo a a a thisisi kgotsa e e e dipatlisiso tse o di tsereng a Ee. go nnile jang gore a bo o fitlhelela koo ee tla ke gore ke re go nnile bokete rra ga ke itse gore le gale modimo o ntirile jalo gore re nne um basimolodi kampo re nne batho ba ba re nne lesika ke ipela ee. jalo fo pele ga mm. modimo kampo re nne kgotlha ya batho ba ba gakgamatsang ka sekgwa ra re wonderful wa bone ee, ka gonne mm, ile ga re tsena mona ga se gore ke tla boela ko morago thata um mm. eh, ngwana ke after a tsena ko sekolong sa sekgwa mme a ntse a sa latlhe setswana um eh, a kgona go sutlha dithuto tsa gage a ntse a itse setswana a kgona go sutlha dithuto tsa gagwe gore o tlhaloganye tla ke re ka distensione di le um di le six di-subject tsa gagwe tsotlhe tse e leng tsa
science kgotsa tsa seburu ka science ee ka bona gore ngwana ke o nkgositse ka gore le nna ne ka ka ka gakgamatsa bašwa ba nkampo ka gakgamatsa um lefatshe la pele le ne le bidiwa bophuthatswana ka nna mošwa wa ntlha go kwala buka e gakgamatsang ebile ya bo ya kgona go fenya le dikgele dingwe mme ya bobedi le one ya fenya dikgele dingwe mm. ee sebube maloba yaanong gore ke tsene yaanong ke kelwe kelwe ka ka ka setswana ee ke tla ke le motho gape o o ratang setswana bo professor malope ne ba mm. tlhola ba re bitse ga ke ile mokgatlhong wa setswana bo professor seseke ee. kore ba kgona gore bontsha gore motho Fela jaaka Matšhaena ba kgona go dira metšhine ka Setšhaena, Motswana le ene o ka kgona go dira metšhine eo ka Setswana. Mme selo seo ka se sala morago and-e ka se seka jaaka mosekaphofu a bo a sa swe lentswe. ka ya ko university-ing ya rona ya bokone bophirima ka fa ka leka ka bua le bone ee tse dingwe di tloga di tsosa diletseng bua le bone ba re tota le gone ga re go utlwe gore go wareng ee
ke be ke ba bontsha um ka kwala ditemananyana di le kae ke tsaya ikwana mo dibukeng le ga nne di kwadilwe ka sekgwa Ee. ne ke na le kgwetlho eo ya gore dibuka tse dintsi dikwalo tse dintsi tsa dipatlisiso kampo tsa go tlhotlhomisa Ee. di kwadilwe ka sekgwa ka sekgowa mme ka tsaya ka ba bontsha ka ba bontsha ile ba lebelela ba re fa gone fa o e nepile mme go gongwe re a noko re thulana thata e be ke bona gore Fa Tlakegatoge e ba re molemo wa mosi ke go sutela. Ke go sutela. Tlakegatoge ke le ko bo Professor Short. Yeah. Ile ga ke tsena teng ke molelela maikelelo a me ka re nna ke a go dira tlhotlhomiso ya me, thesis ya me ka Setswana. Yeah. a nkamogela ka tsoopedi a re ga re bone go batla motho lo tle go tshwara bothata ka o tle o rakana le baloi le dingaka mo tseleng ba ba go rayang ba re wena o eng o batla go dira selo se ka setswana o batlang a re mme ke tla go kopanya gape le o mongwe ke tla bua le professor o mongwe a bua le professor makitla ka simolola ka eh, kgaolo ya ntlha mm. ke fa ke tshwere bothata tota ka gonne jaaka ke bua tlhotlhomisi tsa setswana ke ne ke sa di bone ke sa di bone gope mme ke ne ke sa ipone tsapa ka gore ne ke etela ke etela diyunibesithi ka ya ko bo potchestroom ka fitlhela tsa Seafrikaans, ka fitlhela bukanyana fale, tlhotlhomiso fale ka Sezulu. Foo jaanong ke be ke ke ke kgona go tea moko jaanong ke nna le maatla ka Yeah. ke ke a go ba ke a go ba bolelela gore ke bone le dipuo tse dingwe Tse dingwe tse- ee, tse di reng- kgonne go Ee. go dira tlhotlhomiso ka metana ha Seafrikaans se kgonne sezulu se kgone sezulu se kgonne setswana se tla kgona setswana se tla kgona ka ya le bone gone nne go le thata go ka bona dibuka tseo hmm. o ka kgonang go dira ditlhotlhomiso ka tsone mme gape ke ba gatelela le go dira tlhotlhomiso ke tla mo bafurutshing le mo bakweneng kwana ke borwa le ka ko botswana ka kwana ke bafurutshi bangwaketsi mm. bakwena ke batlisisa gore se ga se ntse yana se dira se ga se ntse yana se dira mme ka kaya kaya mo dibukeng tsa tsa sekgwa le tsone ke ba bontsha gore ile ga mamangwa wa sekgwa batlisisa jaana le mm. jaana a rakana le kgang e mme le nna ile ga ke batlisisa mo setswaneng ka rakana le kgang e ke sena go tsamaya mo o se tlhotlhomise ke se tlhotlhomisa go raya gore ra lekana rona le ba le ba sekgwa go a kgonega gore setswana kgang e E- e ka diriwa ka e ka diriwa Setswana. ka setswana e ka nnelwa fo fatshe ya bo ya nna yone ee oh Wa bona? tanki.
Jaanong ko morago ga atle ga jalo mme gape le mo tlhaloganyang jaaka utlwa ke simolola ke buile ka ngwana ke ee. gonne a bona di-distinction mo ee. le ene ile ga a sena go bona di-distinction ka morago kare ngwana tota ke rotloeditswe ke ene ke ena go rotloeditswe ga ba mmotsa dipotso bora dikgang kwana gore ee. tota ke eng se se go rotloeditseng jaana mo dithutong tsa gago a ba rare go ne ga nkgakgamatsa thata a ba rare ke dinane tsa ga papa a ntlhabela dinane botlhale ja ga mmutla gore mmutla ke phologotswana e ntseng jang mme e rutile tse dingwe ka ka dipotso therisano ka di-interview ga gote kana ke teng fo interview e tswang teng fo ka setswa bana ba ga phira ga tse dingwe le ga kabe ba paletswe bone ba rile ke tla re wa wa ga ke gomotsa bana ba gati mutla ene ile ga ya go budiwa ba no ga ba tshwere ke tlala ke tla ba fa dijo ga ba robala ke tla ba robatsa ke ba bolelela gore mma bone o ye tla ka dinama a ba phasa dipotso therisano a phasa interview wa bone jaanong a re ke rotloeditswe ke papa ile ya la sena go bua jalo e be ke bona gore tla ke bontsheng tota ga ke a ithutela gore ee. gote ke morutegi ke a go ruta ko yunibesithi mme ba ba batlang kitso nka ba e ga ba batla kitso ya dipatlisiso ke ithutetse gore ke ithutele ngwanake ee. ke gaisane le ngwane ore ke motlotlomatse kare ke a tsamaya ke boela sekolo ke a go ee. bontsha ngwanake gore ke a ithuta ee, ke gone ga ke tla dira yena ya masters ee. morago ka re ke a tswelela ke dira ya ya bongaka ya bongaka ke ithutela go nna um lebolomo kampo sethunya sa bongwanake gore go dira ke dirile rre o nthutile dikgomo go disa dikgomo ke na le tsone mm. rre ga iske a ye ko bo johane a re wa go mm. batla dijo teng re mo fitlhetse leruo fela le le ntse le le teng re enwa mashi kare le nna Ga ke ye ko bo Johane, ga ke re ke ya ko go batla mmereko ko bo yunibesithi. Ke kgobokantse, ke ithutela go bontsha bašwa gore thuto ga e golele. ga e golele Ee. ke atle ke ke ke re batho ke ba raya ke re nna maitlhomo a bua setswana se se monate tota ke gore banake le bana ba banake ba tle ba itse gore Rraabone mogolo kgotsa rraabone ne a bua Setswana ebile a rata Setswana ka, ka ntlha ya gore ke sone se ne a setse ka sone e seng gore lefatshe lotlhe le ntlotlomatse gore di-video kgotsa dikgatiso di teng mo mafaratlhatlheng ebile ga o itse puo ya ga lona o nna le le boitshepo boleng ja gago self esteem o bona gore ga gona ope o o nna le seriti o nna le seriti Ee, ee, ee. ga o tshabe ope kgang e bokete mme ke motswana ke atle ke reye batho ke ba raya ke re motswana kana ka lereo la seeng no ka mo- o no ka morago re he was a, a, a psychologically well inclined human being yeah, dintwa yeah. tsone ga re di itse ga re itse go tlhabana ka marumo ga re itse ntwa mme go nagana ah. le go dirisa se modimo a se go fileng le badimo a se go fileng gore o kgone go tshela mm. ke se motswana a se itseng go fetisisa mm, mm. le botlhale jo a kere le ga re sa sebe re sa senye merafe e mengwe e le ha ba merafe e mengwe ba ntse ba tla ba ntse ba ralla kwa ba fitlhela dintwa go ira ya re ba tse baruti ya re ba tsena ka ko botswana ba bua go teng mm. ba bua ba re hey re rakane le morafe wa bantsho o botlhale o peaceful o bonolo ee oh. mm. o kagiso o kagiso
ebile botswana e ka re ke yone a ke yone e, e, e ka tswe le yone nngwe ya dinaga mo lefatsheng le lotlhe le e leng gore tota e, e na le kagiso le barutegi le barutegi ee. ka ntlha ya gore puso ya ka kwa ya tentshe bana e ba ise mm. ko mafatsheng gore ba ye go ithuta ene ga ba ise ke ba bolo e ke tlala jaaka ba tla re itshwarela jaaka mafatshe a mangwe a nne a bona boipuso pele ga nako um mme go e emisa foo ga se gore re e ba khutlo mm. re e ba phegelwana mme ke raya gore ee. batho ba tle ba kgone go tlhaloganya gore ke bua le mang gore e tle e re mo dinakong tse di tlang mm. gore ga ke ba raya kere ke a ko go doctor kgotsa ko go rre legodi mm. e be ba itse gore ba bua le mang ebile ba ithuta go tswa mo go mang o nang le digrata tse di ko godimodimo tse a sa batleng go di bua ka gore ga ene a ka di bua le ka tlatlogalare wa ba itseela fo godimo ee. jaanong re legodi re fetsa go tswa mo matsatsing a khunologo um so se se nkgatlhileng thata ke gore bana ne ba tlile gae ba tlile lefurutshi mme bo malome ne ba tshwenya bana mm. kana ga o na le bo malome o a tla re setlogolo nthekele botlolo foo setlogolo jaanong bana ba ga ba itse gore malome ke mang ebile ba tsalana jang le malome ebile malome o na le maikarabelo afe mo matshelong a bone ga o ka re tlhalosetsa seo fela be re garela mm-hmm. ee ka mantswe a mangwe re ka re bana ba ne ba tle go ikalafa kana ga o tle gae o tle go ikalafa mm. ee legae la alafa mo tlhaloganyong le mo le mo moweng jaaka ha o bua ka sekgwa sa lona gore psychological ee o bone batho ba ba ba ba go tshegetsang ebile ba ba gwe go eleletsang masego seo sa bontle le botlolo ga- ga ga re di balele mo teng ke ke dilo fela tse tsa metshamekwane fela tota malome Tiro ya gagwe ke ke go godisa setlogolo maikarabelo a gagwe mm. motswana nna le botlhale fa fa fa gokelela ga re re malome o buiwa mo mo nageng gongwe mo tseleng fela go nna mm. go tiuo mo bao ke bone ba ba tlhagisiwang mo di mo diweleseng kampo mo diradiong gore ba dirang ba ee. sotla batho re raya malome tota wa mma tota o tlhomilweng ke kgaitsadi e seng wa motswana ee kgaitsadi a mme mm, ee, kgaitsadi a ee, mme e seng wa uom or uncle mm. ra malome tota eh motswana na le botlhale ga a gokella setlogolo mo mo go malome mm. ke gore jaaka ke bua ke re ga go tlhabilwe kgomo e le kgomo ya morero mm. malome o di goga ko pele ga go na le mathata mo setlogolo ga go na le mathata foo bo setlogolo kampo mo setlogolo malome ke yone e tsoga ka tlhogo malome ke ena a dikgogagogope ka jalo motswana nna a bone gore ngwana a nne le borraagwe ba babedi mhm. kore ke rraagwe wa nama le malomagwe kgaitsadi ya mmagwe a mmagwe ga a nyalwa mme gone pele lenyalo nne le le teng mm. ke fela gore yaanong banna ko teng ba fokoditswe ke meepo ba bontsi ja bone ba meepong jaanong ba beile jaana gore ga ngwana o letsatsi la a swetswe ke rragwe go mm. se ka go a bonala mm. malome o teng ke sone se ditiro tsotlhe re di rwesang malome le malome a ipela ka setlogolo le setlogolo se ipela ka ka malome motswana ba a tlhaba kgomo teng fela fo a ba golaganya gore tlhogo ke a ga malome gore a di tshware ko pele mm-hmm. ee le le le motlogolo ga a swetswe ke ke rraagwe kampo mmagwe o a itse gore ke ke bolelela malome o malome tla o di teng goga ke ena a kopeng teng go nkgomotsa jaaka ke bua kere bana ba ne ba tlile masegong ba tlile go gomodiwa ba tlile go tshegofadiwa Fadiwa. malome ke ene a leng teng a re setlogolo ke na le wena ao wa e bona e ntle Ee. e ntle Ee, ke- ke- Oh. ke tiro ya ga malong ee Ee. kana re ntse mo kgotlheng ya Re- ee. ba ba fetang ba Ba re bona.
go a tuana Go a tuana. mo pule le pula ke pula ke eo ee mme jaaka e ntse jalo re legodi ke a itumela ke itumetse thata gore be ke go bone a bo re tlhaloseditse jalo um mme e na ke part one um ke kgaolo ya ntlha dikgaolo di tla nna di ntse di tla jalo re bolelele um barati le balatedi ba bua setswana se se monate um ke kopa gore o garele ka mafoko a mabedi a mararo a kgomotso kgotsa a go rotloetsa jaaka re tswalela kgatiso ya rona ya gompieno ee morwa kgwesi imang jaaka ke buile ke rata go bua le batswana botlhe le barati ba setswana ba setswana se se monate ke se se iponeng tsapa hmm. ee ya banka dinao itseng puo ya setswana ipeleng ka puo ya setswana jaaka ke bua ke puo ya ga lona e go dira seriti puo ya ga lona e, e go fa maatla gore fo o leng teng o seka wa kgobega marapo ebile puo ya ga lona ke thapelo mo go wena ke yone e go fodisa mo tlhaloganyong le mo pelong ikitse o le motswana oh. ikitse o itlhaloganye o ipele ao a mantle jaaka go ntse jalo dipula kitse